Mhenno, gathon ni yym oeddan ni'n dathlu noson elusen i El- i Elsi yym hogan fach yy diga tiwmor yym llynedd a wedyn o'n i ang- o wel o'n i isio fel ffrind i Leri mham i o'n i isio hel arian iddyn nhw jyst i helpu peth o ddydd i ddy- ddydd i fynd i Lerpwl ac yn o- yn ôl ac ymlaen a ballu yym achos ma' 'na gymaint o apwyntiadau a ballu yym mewn achos fel hyn 'lly a wedyn yym gafon ni sêr y byd Cymraeg a tîm Mishmash yn erbyn ei gilydd ac yn ffodus iawn at tîm Mishmash ennill. Mae o'n mae lyflu i weld e, yn y pentra pethau fel yma'n digwydd, ti'n um, bod a, ac bod yna gymaint o bobl yn allan i, i gefnogio. Mae o'n dangos ydy, ti'n os ydy pethau'n cael ei trefnu, wedi gan os o braf fel yma, nes bobl oedd allan, a mae o'n um, ma lyflu. A ti'n mae o'n dda hefyd, mae'n rhywbeth cymunedol, a bod ni'n codi pres at achos da hefyd, achos fydd yn bwysig. So. Dylswn i fod yn beilo, dwi'n meddwl dwi'n ei well job o beilo na chwarae ffwti fan hyn, ond na, mae'n gret. A gret bod y torf i gyd i dod fe wedi gefnogi, so. Fantastic, mae'n neis gweld gymaint o bobl yma, rhaid i ddweud pan mae'n ni'n drefnu fo, ar ôl mishmash mae fi fod dwytha, fi'n meddwl, a, sa'n cool cael gem ffwt. A dyn ni'n melt. a ni'n meddwl amdan trefnu'r players, trefnu'r celebrities, a ni ddim meddwl amdan Duw, eitha pobl ddod, da! A mae'n lyflu gweld gymaint o bobl yma. Dwi'n meddwl bod ni'n gwneud i gorau chili. Mae yna wsos brysur o flaen Mish Mash, does pa bod bod y perin sy'n digwydd? Oes, mae yna ddisgo, nos fory'r plantos, ras, 5k a milltir i'r plant nos ferchar. Mae gennym ni bingo nos iau, nos yn gomedi efo Hall Pits, uh, Carol Burke, Ac ni'n llall Gethin Edd, um, efo ella special appearance gen Gareth Mwcyn, yn siŵr eto. Um, a da ni hefyd yn cael y diwrnod carnifal arferol ar y dysan. Ti'n cael dad nabod bod dipyn o fel droedio, os a hynna'n extra pressure? Na, na, hwyl di hein i fod. Ers, pan o'n i'n fach yn dydyn nhw, de, oedd fatha densil o'r pobl cwm yn bydda'n disgyn a neu hwyl am ben i hun. Games fel o'n i'n gofio, dyna dwi'n dweud pawb un fel da nisio. Ond mae Kev Williams, Kev, Kelvin Walsh o'n rôl yn gwneud bob un mor serious. Mae'n ma jyst yn troi allan fatha'n actual game bob tro. Oedd gennym ni high hopes ar y dechrau, ond oedd ei weld bod tîm i smash bethau, sy'n bach rhy gry ni, neu lot rhy gry ni. Gwahaniad bod nhw'n chwarae adra, Dwi'n mwyn os dyn ni cael rhywaniaeth. Nath uh, Nathan Craig yn troi fyny ddim yma. So mae hynna dyn ni lot o waniaeth, dwi'n meddwl. Fo sy'n rhaid yr assist, fel arfer. A oedd Ows Gwynedd ddim ar tîm ni chwaith, nag oedd? Dwi'n chwys doman, ond ti'n fe, yn gêm dda, hel pres at achos da, so... Do, yna sy'n bwysig i fod yn... So, gedd hwnna'n troi fyny a pasio mwy nes ar iawn, ond dyna fo, na, dwi'n da, noson dda. Lot o bobl yma, beth eisiau eisiau. Oedden ni yn mynd i ennill, Oedd hi'n agos iawn. Oedd hi'n agos iawn am tua... Swn i ddweud bod hi'n agos iawn am tua 20 eiliad ar ddechrau'r gem, a wedyn, a thi'n ddair wedyn. Ond beth ddigwyddodd oedd nath sgidio fi dori. Wedyn nath sgidio fi falun. Wedyn achos bod sgidio fi di malu oedd y gem drosodd. So. O na, be, pum ffrind digon gwirion pan nes i ofyn yn o'n 2019 Um, gradwch, ydych chi'n ffansi dechrau beth yn pentra yma? Sam byd yma, dowch, ie. A yn wirion, nath nhw gytuno, a wedyn, um, ar ôl hynny, lle um, mae o wedi bod yn mynd ymlaen wan, wel, nath ni fethu efo'r pandemig yn amlwg, a wedyn, um, mae, mae, di, mae di mynd yn fwy ac yn fwy bob blwyddyn, really, ers, ers 2019. A sut mae di mynd heno tan gyffredinol? Ti'n cael noson dda? O, dwi wedi cael andros o noson dda, a dim jyst hynny, mae'r ma, r, ma r turnout jyst wedi bod yn amazing. Sing. Um, swn i'n di gallu gofyn am gwell. Mae'r bwyd di gwerthu allan, mae'r opsiwn di gwerthu allan, so dwi'n gobeithio fyna ddigon o bres i Elsie ar ddiwedd y dydd.